Aa, naende egeka kende ekiya ase minto mwanyegeti inge tokonyorana naende toitone na korigereria enogo yaito. Ritang'ani, Aa, abande mbare Chicago mwachakire ko. Gochaka kondo k'enogo. Aya, erieta erio ase buna omogusii, enkwano y'omogusii, ntobwate enchera erieta rikobwekana erinde, lakini ekero rigotumeka gose ekero rigokwanwa, ndiatwara eng'encho yaye. Buna bono. Eye nenogo, enogo nenkwana, enkwana ya ime yaito buna intwe tokonoga buna omogusii. Iga eTV eye y'enogo iga ero gokoorokia igoro ye ching'encho chiaito chiaetire, ching'encho chiroo bono, na echi torengeretie chirache, na korigerina ing'encho ki tobwenerete gotuga, tochitatere, totigane nachio, na chiria chimbe totige. buna twatigire. Aa, lakini onye egento nkero totabwenereti gotiga nenogo yaito. Rero nabo torarigererie amarieta aria mwachakire gotiga buna abakoronto, eh, motari koyaitona, ng'a erinde Achakire gosira, na abande bamanye konyatera n'ekegusii ngosira. Ekegusii nkegosira, nintwe orasire, lakini toise gotiga konya koyatumia, toise gotiga gokwana na nenogo yaito igoro y'amarieta aito, nabo agosira. Ng'a bono rero tiga ngo torarigerie amarieta, yaani amarieta togotumia atari ayaito, naende tobwekani nayaito morero obwansu bw'amarieta aito. Iga eye tari enogo Eki negento ekiao eye ne enogo TV enogo ekero ogokwana erieta igoro nabo ogokwana igoro noroche amarieta ye ekero okoyarika abwo ekaine lakini ekobwatie na ng'ai agotumeka naende eng'encho kiagotumeka kwama komanya na Inki omonto agoteba? Igo inche ngokwanera Enogo TV. Aya, minto, mwanyagetinga amarieta mwatigire, motatageti gotumia erinde enogo yaito esareke namake sana, buna bono erieta egasi. Egasi. Egasi, erieta ri'ekegusii n'emeremo. Iga ekero okonyora n'egasi yao nereri, igo bono nogosiria erieta emeremo ritigare ntochi korigwa pi. Amarieta buna omonto. Ekegusii Omonto akorokwa omorobiri, omorobiri, lakini bono intwe togoteba nomonto, erieta omonto rikorwa ase mtu, egeswahili na bantu, abanto, lakini rende erieta ri'omogusii akoroka omonto omogusii. nomorobiri. Manya igo korwa rero. Naende, nonya nekero tokoenda ase etugo yaito, erieta eng'ombe, erieta eng'ombe igo riarure korwa ase abande, eh, chiamate chinde chiaito. Erieta ri'omogusia riare koroka eng'ombe eyio omanyete, Nesimbagera, esimbagera. Igo onye gwatiire otumia erieta esimbagera, gose chisimbagera, igo igo otagete twebe ng'aki tware koroka etuga eye tokomenya nero togokama twariere amabere, esimbagera. Ng'a chisimbagera ne chingiya ki chiabegete bono ere enchera egotutwa igama eh, lakini intwe bono twabekire erieta chiombe. Chiombe na egeswaeri na bantu, bantu aro nintwe. Yaani bigger community ene naki gotobua eh eria ene naki gotobua lakini ntoro ntu na intu ntotageti ayaito akore ki? Ayaito asire. Erieta ogotaka, ogotaka na egeswahili kutaka lakini ase ekegusii okogania ah naro omonto okombori na igo ng'aki yaya. Tiga to, tiga to, tiga to, toe, tiga toitone amarieta aito erinde tasira. Chaka koyatumia. Ogotaka buya buya igo ogotebia omonto ng'a naganiri, ninataka, naganiri. Okogania. Erieta, ogotaka, na okogania. Erieta kogenda, na okong'aberia. Kong'aberia inde gochia bosongo. Kong'aberia Igo onye twatiire koritumia, igo nabo eragende buna gochia bosio bana bao mbari gochia komanya na kong'aberia ninki. Nonya naye nabo ndoche na nchera gwantegereire, tomanyeti kong'aberia ninki. Manya ekegusii. Ekegusii negiansu togeitone egento ateba na sana. Yaya, ase ekegusii ote na kegima sana, kegima, iga aminyoka sana, iga aminyoka kegima. Erieta sana igo rikoba buya ekero okorikwana ekegusii na kegima. Re, rengereria, rengereria amang'ana ayio, rengereria amang'ana ayio. Nonya nerieta amagoso. Amagoso erieta eri tari inane amagoso, amagoso na egeswahili kosa eh? Ekegusii na amamocho, amamocho, omonto oria omochire, nakwo ogoteba ng'a ogosire. Igo rora, rigereria ng'a amarieta aito twachakire gotiga togotumia aya abande twasabire, ee, enogo yaito emanye gochaka konya kweng'ea, enya kweng'ea, abanto bachake na ntobwati, ntobwati, ntobwati kwerende, ntobwati kegusii, ekegusii nkero, egento twakorire igo tokare gotiga kogekwana. Gaki minto mwanyagetenge, tiga twegere gokwana ekegusii emekono, eh, emekono, ekegusii na amaboko. Mkono ne egeswahili, eh, ng'eyi ne emekono ya e, amaboko, amaboko akobwata, ak- okobwatera ebinto. Eki nakio ekegusii, eh. Erieta buna Amatobe, amatobe! Intwe ase baria tokwegerera ekegusii togoteema gokwana ekegusii. Amatobe, ekegusii ne etintira. Umm? Onyigwete? Etintira. Igo bono nario amatobe. Matope ni Kiswahili. Igo noroche ase tore ekegusii. Amarieta aito. Tuma, tumanye, tumanye tunare amarieta aito. Nonya na erieta riria mogoteba na.

gotongia. Igo ekero ogoteba ng'a ngotoma nde omonto, igo ogoteba ng'a ngotongia nde omonto, gose inchuo ngotongie gochia ase gete. Rakini ase eng'encho totari koritumia mono, twariebire. Bono riria igo togoteba ng'a inchuo ngotome. Kutumani kiswahili baminto eh korota kobanora eh kobanora eh lakini ko yaani gaki minto mwanyagetinge igo moroche namarieta ngosira are naende aya naywo ogotumia kera rituko kera rituko eh erieta lakini togoteba na lakini lakini ekegusii ng'aki mm ekegusii. Korende, toigwane, korende, ngotamia tokare ekegusii giaito, korende mware gwancha, eh, togeitone, totebanie, toteme koinyorania amarieta buna are gotumeka ase enogo yaito. Ekegusii nekiya naende negiansu, naende eokwegooki mono. Ng'a ekero okogekwana omaete na nakio ogokwana ime omotaro. Omotaro, omotaro na egeswahili eke ekegusii ne rigoko, rigoko eh oyio naro omota omotaro. Naki ogete ekegusii kegwansa mm kegwansa ebinto mbire togokwana kera rituko lakini bono kegusii nkerimo ase ebinto ebi togokwana. Buna abande esimba, esimba, ekegusii, endo. Eri nario erieta ri'ekegusii, endo. Eh? Eh? Twamanya konyora engo, omogirango. Mm? Omogirango. Engo. Ng'ai ore inyowe natumie erieta endo. Nabasomi ne orooche rokorokwa Nyando rogotoka moina ase amate yaito ya bogere. Orooche roria eriete n'Ekegusii riarogetwe Onyando, naende erio riarogetwe Onyando ase eng'encho Abagusii baetete o babere abaroti. Riria bakoroota. Endo ekabaminyokia, oyomo agasoa arooche, na oyonde agatama gochia moino. Egatigara erigereretie oria orooche, oria akagenda. Bagachia koumera naka. Ekero banyorana bateba, Nabwana endo yandeta, yandeta. Eh? Ah, wa. Onye tari orooche oro, kanga endo eri inche ato. Njatokora bono egatiga agatiga bakorokwa orooche oru nya enyando, na ba na abande neamate barokire nyando igo e keri nekegusia amarieta aito. Omosara omosara tokonyora ekero gwakorire emeremo gete igo okoegwa eng'eria Iga erieta omosaara ekegusii na eng'eria yao. Ntoigwanaine abanto baminto, esabaria na orogendo. Ee, ntoche togende. Ase gete, orogendo narwo esabaria gose. Onye gotagete naende gotumia erieta rinde ase orogendo ne entunda. Ng'a ninche ngende entunda gete. Entunda, entunda gete. Iga marieta twaebire namange, oise konya konyarigereria, igo oranyare gokwekumeria na gaki, eke nekenogero kiomogusi, inabo obo nobomaene na nabo yarenge iga. Ng'esaba, esaba yane eganga, yaani ng'aki okobekerera igoro igoro, eyio ne eganga.

Lakini intwe twatebeire namaguta, amaguta negeswahili abanto baminto ekitari ke ekitari kegusii ekitari kegusii ng'a bono erieta gotangatanga erieta gotangatanga ekegusii gotayaya mm tiga gotayaya okonya gotayaya bosa igo otabwati ekiogokora. Eh, ekio nario erieta rie ri'ekegusii. Igo minto mwanya getinga, ekero tokogayanera iga ase enogo yaito, eanche gotumia erieta ase riare gotumeka nario obwansu bw'egento keria ogokora.

eng'unyera, bagaka more isiko agwo onye ngoteria ake, nabo mokombeka boronge, ekiagera tokoba kemanyi ya kera egento. Ko aye naro ande ake amarieta ande y'aminto mwanyagetinga twatigire koyatumia kera rituko. Inye erinde twachakire goteria ase ekegusii, togosaba iga, Erieta buna mama, mama tari kegusii, erieta rigiya baba, oyio nere nyoko, nyoko baba, nyoko koro Oyo otagete koroka baba, iga akorokwa magokoro ase ekegusii. Eh, rirori motanya gosaria ntata, tata rirori ndianya gosarigwa, lakini mama, mama, mama, yaya, baba. Igo chaka gotumia amang'ana aya boronge, chaka gotumia enogo, enogo, gose togocha gochaka tochake a, e, i, o, u, ba, be, bi, bo, bu, ta, te, ti, to, tu, cha, che, chi, cho, chu, erinde momanye na Enuta ki egotoka ase enogo y'omogusii? Eh, ebi nabo togokora. Ekiagera ase omoroberi oyo ogocha gotoka enogo, gose otokire enogo igaa, igo totagete komanya omonwa oito, igo totagete komanya ching'encho chiaito, totagete komanya chigekero ne chingako chiaito, naende tokomanya Noboroso, noboroso bwo, bwo, bw'enkwano goika tomanye nenuta. A, ba, cha, ka, ng'a, ngwa, mbwa, igo. Igo manya enogo yaito ng'a yekorwa, ng'a yegochia, namang'ana narari, twachakire gotiga, twachakire gotiga. Twachakire gotiga erieta buna ekabuti. Ekabuti ne rimana ase ekegusii. Ekabuti rigoti eri ne rimana. Karorire? Rimana rimana bo kware korokana na erieta ri ri riri rinde twateba rimbori, simbagera. Eri ne rimana, eh, na ekero nkonyora buya nonya nebesa, ebesa ekegusii nebonyi. Tiga tari na ntwabwate enchera yokoonchorerania, yaani yarengeo ebonyi, ebonyi nere ebesa. Ase igo minto mwanyagetinga, tiga tona kwegera. na korotota na goitona ekegusii giaito ase enchera togokenoga na kogekwana ase togotooka ase emeyega ao ao. Naende, manya iga, amatechi chiaito batoetanaine. Ekero tokogenda sobo Totebe na nomoyegagete buna ebirero, nabi mono tokoragenda. Inche nanya koigwa bagoteba nabagusi imbache aa, igo tokwane egeswahili na egesongo erinde baigwe. Aya, nanya koigwa, aye onye kwaigure, gaki ndikere ndikere ngoo ntebi ng'ai kwarenge okaigwe bagoonchoreria. Ekiagera gochisobo buna tokoenda oboiri ntonyuome tomba nyuome taa, Igo bagokwana enogo yabo, Intwe mwanyegete inge, ki bachira ritabe niko nabanto ba Nairobi mbara eh, abanto mbarua chinse moaoao, bono tokobasaba eh, mochake gokwana egeswahili mono gose mwaeti negesongo ng'a motige ekegusi mm-mm, mm-mm, mm-mm. Igo tokoigwa buya mono ekegusi kobua egeswahili eki negesongo. Igo tiga tochakere ekegusii oria baikaransete nere, onya komotebia eki togokwana, na intwe igo nari tokororekana n'abanto. You know, language is our command, language is our identity. Hmm? Igo nakwanire egesongo erinde bari mokwa- mokogekwana moigwe, eh, eh, intwe kobantwe buna tore iga. Obino, ee, enogo yane, na ekero ogokwana ase obwenerete gokwana ase abanto, omonto ochaka kweboria nki eki akwana, otebiwe, igo naye kwamanyekana naye nomogusii. Kamoranche twebwatere, twetatere, toigeke ekegusii giaito ase okokenoga boronge, na tochake gotiga

Nabo togokwana egesongo, tokwane egeswahili lakini toigeke na gwancha ekegusii ase enogo yaito. Mbuya mono ase ogontegerera, kanya kobata agwo ase enogo ng'a erinde togendere gosemania obwate semi asemi omwabo. Naki tokonya kotebana erio na tiga tomanye omonwa oito. Mbuya mono ase ogontegerera mpaka naende tonyorere naye ase ekeorokimang'ana eke.